Bono na omochokoro oyo oroche noara, mama omwabo iga agasibire, noara echela, prison bosongo, bono chibesa chiaimokeire chiaborire, na omwana oyo iga akorete amatemu nigo aeteti. Abanyabiasara aya batagete am- baakanu chibesa chiabo, sikori ki akorete korwa? Alliance.
Kai, ah!
Akanyora grade ki? A. A plain.

Egento gioka oratokonye intwe nogoichoria egari yaito amaguta. Egari yaito oichorie amaguta oichore cha! Korwa abwo ogo tokorurwa ebinyoro right, left and centre. Igoro otwarenge Nyamira, nero twachire goika iga ensemo ya Bogetutu, nigo tore ward ya Kegogi, econstituency ya Kitutu Chache North, ecounty ya Kisii. Nki giatorentire aiga kaka? Imagine, omwana.

Mama omino ore kwoka ne school fees amanye kobwatwa agende echela. Ase ki? Accidentally chibese chia abanyabiasara abwate akaiberwa bakamobwata bakamosiekera echela. Bono ng'aki ogochaka obogima what comes into your mind? Momura naro aiga, obwate ebirengererio ebitindi, ore depressed. Ase ki? Iga aetete buya from Alliance, akanyora egrade ekiya, lakini bono abana bande bachiire university, ere taragenda. Ase ki? Mama omwabo iga abwatire, iga are echela. Mama omwabo iga are omonyabiasara bwe chibando, abanyabiasara bande bakamoa chibesa ng'a genda otogorere chibando korwa Kihancha, akaiberwa, Bono obaga ng'a aba bakamobwata, bakamoruta echela. Bono omwana oyio gaisiekerete nyomba, tari gokwana nonde, nabo abutete abwo igo, agatama korwa sobo agacha ong'ina korwa ong'ina korono wabo. Bono twaikire igaa iga totagete kogenda, torategerere estori eyio. Bono nabo aisiekerete nyomba tari gokwana nonde, araire throughout, tari gokwanera as'okoro yaye, tari gokwanera uncle yaye, omonto bweka ari gokwana nere. mbabe omwabo naende rimo igo, bono gesiekererete borere he is depressed the next thing arabe ase okomit I don't know if it's suicide totagete koragende this is a very special case kaka ntori gokora case chia school fees but this one is a very special case ntagete togende aah iga igo okorwa Kisii oike Mbanda ekero gwaikire Mbanda osoe paara ekogenda Kigogi ekero gwaikire Kigogi etown osoe paara ekogenda Nyakoora. Koroma ata oike eronge PAG. Ekero gwaikire eronge PAG, rogora asini niga epaara eye egosoa gochia chiimo. Motumo abwo ekenyoro ekio abwo, noo togosoa torategerere eng'ana eye, abagusii totegerere angoo, kakomanyete eye neplatform ya ebina, totegerere onye richiibu rire ororo, tokonye omomura oyio aeche gokonya abana bande. He plain is a genius. Iga atigarete chipoint isato chioka akorekire egento 84. So that that's a genius kaka. Follow me as we get to listen and hear what's the problem. Mwancha omorigereria finally twaikire aria ase nagotebia, kaka botambe ngoteba nde abagusii baminto, igo togosanga eng'ana. Inche egasi yane nogotaara ebinyoro, egasi eye Nyasae atoeire y'okona-gotaara na gokwana nabaanto baminto. Ekero twarenge aa aria Nyamira bogichora, rero twachiroka chinsemo echiga chia Marani, Kitutu, Chache North, ecounty ya Kisii. Inki togokora? Ntiri okona-gotaarera abagusii baito twamanya ase omochando ore, twasanga. Ense eye Ekero obwate omochando, tagoisiekera, takoyotwara aye bweka, yaya, tebia omosani, nonya amang'ana abo chire aroche gotebia omosani otaria, um, aye kwana, nabo okonyora monto ore isiko abwo, onyorire echibu, agotebie ng'a yaya, togende gochia aiga, onyore gwakonyekire. Rero naikire aiga estory nere aye nkong'u sana, ntagete torachie gosanga, and then from there tomanye buna togokonyera abagusii baminto, estory ere aiga ere enkong'u mono, ase omoyo bwa ogwancha, Toyetegerere torore ng'aki togokonyana erinde egesaku giaito ki'omogusii kenyare gosuka bosio. Mbuya ore baba? Mbuya mono.
Aya bono omanyete ndakoroke baba bono? Eeh, inche Emiaka ere- mbaba. emiaka erenge goika ere? Esitini.
Sitini?
Eeh, nki okorokwa?
Nkorokwa Joyce Kwamboka. Joyce Kwamboka.
Ekenyoro eke ekiano naki ekorokwa eke? Ngekora.

Mbuya mono ase ogoika, inche nabarangere tinibwate omochando, omochokoro oyo one, mama omwabo ngokora arenge ebiasara, na abanyabiasara bande bare gokora chibando, bakamoa chibesa achie ko- koboyeria chibando korwa ase akorokwa Kigancha, chibesa echi chikaenda chigasira. Abanyabiasara aba bakaba bakomobwata, korwa erio bakamobwatete twatugutire nonya na enibo korwa omochie twaonirie chiombe, bono omwana oyo oye nakorete amatemo. Chibesa erenga chiarenge?
Erifu mia tatu. Naki chia ai iga iberetwe nchera kare iga iga iberetwe iga iberetwe ase akogora chibando, aarigia ncho. Bono. nari rende twanyorete oiberwa abanyabia gakoirana gocha, abanyabiasara abwo bagataka komoita, lakini bakamoira koti, Oyo na omoiseke oo okarenge? nere omonene, Oo. eh.
Iga egasi yaye na ebiasara bioka. Ebiasara Naki arenge. akobikorera. Are kobikorera Miluka, Mm. nonye ngocha Kegogi iga iga. Mm. Mm.
Nabwate omogaka? Omogaka oye naro, Mm. Otatiga rende bono nere oengeirwe. Abana bande mbakare esukuru, bono naende egachiete agasaba eroni, mbaka retire yaye. Oo iga are omwani bono aga chironi chiria baria nigo bagocha basaba. Eeh. Aah.
Bono agachia baka retire yaye, bono ogachiete kogenda, agakani buna besa teiyo. Bono na omochokoro oyo oroche noo araa. Mama omwabo iga agasibire, Noe are echela, prison, bosongo, bono chibesa chiaimokeire chiaborire, buna omwana oyo iga akorete amatemu nigo aetete. Abanyabiasara aba batagete am- baakanu chibesa chiabo. Eeh batagete abam- abaakane chibesa, eeh.
Okay, omochukuru oyoo, nere omonene? Eeh ase- nere omonene ase omwana oyio one, eeh. Igo bono nere okorete amatemu amatang'ani, Eeh, ase omwana nere, oyio, eeh. Sukuru ki akorete korwa? Alliance.
Ka, ha, Mm. akanyora grade ki? Eh. A plain. Mm. Chipoint ere enga? Narora chire around 81. 81 ye. A plain of 81 points. Mm. Bono korwa abwo mochando ki otokire bono? Bono omochando otokire, Mm. chibesa chiaborire, Mm. bono omwana oyo otwarire stress, Mm. Bono ogesiekererete chikoni yane, tari gosoka, iga agoteba bana nabo areite, kuringana ng'ina agasibire, gisa chibesa chiaborire, abana bamwabo chibesa chiaborire, baria bakare esukuru, bono otari na obogima obo tinkoba, tinkoba eroo. Igo ogatamete korwa nka agacha iga abwo. Eeh bono ogaichete korora iga aria ne eriogi ndire abanto bakona kobogerera abanyabiasara abwo, agata agantamera gocha.
Tari gosoka kwane nonde pi. Yaya, yaya. Aye ngokwanera are. Inche bweka nonye sokoro yaye tamotageti. Na inche igo nkoebereria, naebereria, naebereria, gocha konyigorera ebigeri.
Iga erumo ere naende amari nabo aisiekerete iga Iga aria iga amatuko onsi. asiegete ee, buna bono gochia timanyeti naki akore okorora oigoro, naende naki akarora okwana naye.
Bono okogania kwao nkoroki omong'ina? Gaki na igo timbwati kende, inche naende igo ndwarete, nondigereri iga ndwarete. Gaki nare gwancha, abasamaria abaya, bankonyera omwana oyo rika arakwe, na omwana orache gokonya ense, na omwana oetete buya, bamokonye gaki agende esukuru.
Mwanche omorigereria, manyete ekero nacha iga, nigo nachete iga about two hours ago, in fact three hours ago, nabutire omochie oyo, egento nare gokora na ekemo, ekero nacha iga nanyora ng'a omomura oyio esiekerete nyomba, asiegecheti chitirisa pi, asiegete emerango pi, abegete amache ebeseni, abegete amagoro ime, araire.

Twamokwaneire na aakire chisemi ase a few experts bamokwaneire ndoche ng'a nkoma chitore koigwana bono. Chistress abwate nibere chioka, estress entang'ani iga agochia gosoka origereria sobo mama omwabo nare echela, tata omwabo nasabete chiloni, abana bamwabo buna bare esukuru, agatama gocha obaba omwabo, obaba omwabo iga aiga nonye na eng'ombe teiyo isiko aa, nonye na embori teria aa, iga agosoka origereri buna chikago chisimekire aa, origereri buna amauga asimekire isiko aa iga, orora ng'a there is no hope totally. Eki gioka kiamoire amaisugusu na depression, bono ogesiekerete nyomba, agakumeti. Abagusii ninki keragere totige omwana buna oyo omong'aini ogocha gokonya ense, aisiekerere enyomba, ande onyore gose ocommit suicide? Why? Kaka nache iga abagusii, torigie richiho, I know the people watching me, ntobwate omosia esikuru Kisii okorokwa Hon. Ezekiel Machogu. Omweshimiwa Omachogu, aye na omocabinet secretary bw'education, I want to petition you or request you, eke naki ekesi obwenerete go address, nimanyete abanto ba Amachogu mondigereretie ase omoyo bw'ogwancha, ekesi eke naki totakeire goshugurikera as urgent as possible, aye na abana bande baripoti chisukuru bono ekero buna togokwana, iga arangerie Kenyatta University. estress ya kabere, ebirengereri biaye ebi arenge akore ekosia korwa kung'a medicine, lakini bono ekosia arangeirie iga ekorwa kung'a business tayetageti. Bono yamoeire estress, abagusii nimanyete if you have any alternative buna omwana oyo arakonyeke please come out. Aye bori come out, nabo ngokoira baka ase are gose tomorangeire aiche baka ase ore, I know there are people abagusii mbare isiko abare chivice chancellor, abagusii mbare abare chichancellor isiko aiga, tobwaterane omwana oyo asoe esukuru asome, A plain is not a joke, eighty one points man, he's a genius from Alliance. Anyway, ntarakora ntagete morangerie, iga abwate oboaba sana lakini ntagete nteme gose natokwanere, Maete ekero ekwanire ere bweka, nari tokonyara komanya ng'a ninki atagete, I want to plead with him, nari gose nasoke he he speaks to us, natokwanere amang'ana abere atato, then tomanye ng'a ebirengereri biaye mbiribi ebi. Aah omwancho omorire finally, the student is here, igo okoruta tata Marita onsi pi, your full name.

agacha gonkonya. Bono abarai baito, abanto baria mogoikera Ezekiel machogu ang'e, this young man needs help, moibori oye kweigwa ng'a nechela asibire, the father nere okorora ng'a bono ebi ebinto biamobwatire, he is unable, bana bande mbare chisukuru, you are the first born? Yes.
Yes. Eh, how many, how many siblings bare high school? Two. Two? Yes. Form? Gakomaete mama omwabo omomura oyo is a very committed lady na omonto oria okora ebiasara biaye na birecha omanyete riria birecha aa goicha riria nyasae atagete koigora omorango oo. Bono ng'ina iga arengereretie ng'a omwana obo naye okore esukuru, amoeire achie komosomia eyunivasiti. Lakini rende kwaigwere what happened, buna baba omwabo batebire, ebinto buna biabete ebirecha nere akaba buna abete, akaiberwa chibesa chia ebiasara. Bono actually as we speak, iga abwatire but let's believe ng'a Nyasaye ngokora are enchera, omomura oyo igaaa.